Hello guys, I'm Amkela ka YouTube channel ya hina. Khome Doug Lanwani. Khome Nyiko Vatenga vanhu. Ma swi tiva siku rin'wana na rin'wana hi tshama hi mi tisela swilo swa proper.
So ya hi vuyile nakambe namuntlha namuntlha hi ta va hi karhi hi endla video ya Q&A. Ta va ni vutisa ma must question ta Roman Tiki. ya so ni ta va ni mi vutisa ti-question ta romantic so ti-question leti ni tsakisaka ku ta swi kota ku ya ka le le mutini endyangwini kombisa kumbe relationship ta swi kota ku build relationship u kota ni ku dyondza munhu wa wena u tiva munhu wa wena swa ku ha loyi i rhandza swa so swa so a nga swi rhandzi and then rirhandzu ri ya ri kula hi ndlela yeleyo so ya video leyi hi dedicela eka mabunda hi khensa ngopfu mabunda yi tshama ri na hina la ka youtube um hi tshama ri le ku commenteni a gcina kombela video ku no e-e video leyi fanele hi mi dedicele ka yona so mabunda hi khense ngopfu hi ri salute na ku na n'wi swi n'wi mi fambela kahle more especially ka ti-question leti hi nga ta ti vutisa namuntlha na ku pfa u vutise e e e e partner-a ya wena ku swi fambafamba njhani. Mm. vurimi mabevesa amen rasi shem guys vana na hina kwala hi twa ku heyi papasi va hi khomele yini a mi nga rivali ku ya ku ya hi subscribela mi hi lakela mi hi xerela mi hi ndlela yeleyo tango before hi dya nkarhi a wu ri hi vhela hi nghena mahlweni

Okay question ya ku sungula ne i yini xilo xa nkoka lexi u nga xi langutela eka relationship i ku aka i ku aka muti hi va na vana hi va na timali
a ku kula ka timali laniwani okay. i yini xilo xin'we lexi u xi rhandzaka hi relationship ya yena
one
xilo lexi u xi rhandzaka hi relationship xin'we ntsena i ku tshembana ku tshembana
okay. i yini i favourite memory ya wehe kumbe e gift leyi ni nga si tshama ni ku nyika yona kumbe ni nga ku endlela yona u tlula swa ku i gift u ku a wu xi lexi a ni nge xi rivali kumbe siku leri ri nga ku tsakisa leri u ngo u nge ri rivali mina ni nga ku endlela rona. swi n'wi
swi n'wi hlekelela leswaku leri i nga ni landza vhari swi n'wi landza vhali oh a swi faka njhani ku va la a na ni landzini a ni landzini ni teka ni teka

hi yihi ndlela leyi u yi rhandzaka loko mi ri na wena spend nkarhi wa swa quality time hi yihi ndlela ya kona leyi u yi rhandzaka loko mi ri na wena spend nkarhi u rhandza ndlela yini ya kona
ni rhandza ndlela yini ni rhandza ku hi va hi ri kwihi or a ni swin'wana na swin'wana like u rhandza ndlela yini ya ku hi mina wa hi spend nkarhi. um loko u kuma ku ha huma na loko u kuma ku hi tshame ku endlwini hi ri ku huhweni or sweswinyana ku thekeleleni and na loko u kuma ku ha huma hi hi ya kwala hi nga ta ya kona swi nga khathali ku hi ya kwihi and then hi tshama hi ri .
kuma swa ku yima ngqoveni ku yima ngqoveni ku love munhu Baby ni vula a swi khata leswaku viwa kwini hayi hayi swa le xiveni baby okay eh, vana u kuma ku ha huma ya ndhawini yo karhi hi fika hi tshama hi spenda diko hayani hi relax-elini ma vo and then late hi vuya kaya. a ni vuli swa le xifeni mina u vula swindzwa vo like yi nga huma kwala okay ku fana loko u kuma ku ha huma hi ya ya tshama patwini mina we a ni vele or Mm. sitwezenya Mm. eya like eh, o relaxa nyana kwayani and then eh, loko ri pela hi vuya kwa kaya as long as Mm. hi va hi humini or hi tshamini hi tsakeni u nga ri ku olovoni okay Mm. uh, another question i ri hlamusela i ri hlamusela i yini rirhandzu eka wehe ende u ri komba njhani rirhandzu hi mavonelo ya wena kumbe for wehe rirhandzu hi loko vanhu swi nga khathali ku vambirhi vanharhu yini va kha va rhandzana and then va va kha va hloniphana ku nga ri na ku ve ku na vudobadobani laha xikarhi wa swi twisisa nyana. ku dobadoba ni vula ku ka ku nga twisisani kahlekahle vanhu vambirhi va twisisanaku va kotanaku okay and then u ri komba njhani ka munhu rhandza i ri komba njhani ka munhu hi ku landzelela leswi n'wina vambirhi mi lavaka swona or n'wina vanghani ngani mi lavaka swona mi twisisana laya ka relationship ya n'wina loko ku ri ku i relationship.
Okay question yin'wani yi ku hi yini best joke leyi ni nga si tshama ni ku byela yona
i nga tshama hi byela yona leyi ni nga si tshama na hambi ku ri na leswi nga tshama hi swi endla as long swi va swi ku tsakisile u vona swa ku ha wo lava u si tshama u ni byela siku leri i siku leriya a ku ri and i vhiki leri Mm. vhiki leri if not last week i nga ri last week i nga vuya i i le ntirhweni ni Mm. i sungula ku acta swi swin'wana i nga swi tisiku i kha i acta ku i ni ni hlamala i ni actela A ni actor swilo swa njhani so? like i kha i vulavula and i tlhe i vulavula swa ku tala hi nkarhi wun'we ende nkarhi wa koho hi a wu la mali ya biha
a la mali ya biha ina i vulavula swo tala swo tala ni nga swi twisisi ku and then baby hmm, leri i ni actele ngopfu ro siveri i nga Ku tsundzuka siku leri. nawu wa swi tsundzuka leswi a wu kha a swi endla Ah, Hi tlhela ku ta- tsundzuka i tlhela yi vununa khoma na khalendara ya swa ku ende yi ta ku lovola lawani hi tingaringani n'hweti ya so na so ni yi vonile n'hweti ya kona la ka khalendara ende ni kombiwa ka khalendara ya twenty twenty four hi le ka twenty twenty five amncengimala biya la hayi sesi ya a ti ngengela wala biya ne ive yi huma he eyi matiyo ni roba la ya holy robbery
siku leriya hi ha yi ri na mbini mm, okay question yin'wani i yini xilo lexi navelaka nga ku ni ngo xi tiva hi wena
u ku nga xi tiviku
Wehe xin'wana hi tsela na xi tiva kumbe a ni xi tivi i yini lexi u navelaka ku u nga xi tivi ni ngo xi tiva i ku na ku rhandza ni navela as if u ngo swi tivi u tshama i kha u swi tiva yini baby ala baby a yi chomi a swi tali na ha ngo ngo swi tiva swa ku na ku rhandza
I yini xilo lexi ku endla swa ku u twa nga ku hawu sweswi eyi ni fila better loko me ni nga ri kona kusuhi na we
ni fila better eya ku fila better swa ku xa comfort xi ya kona loko me ni nga ri kona
a ni swi twisisi i yini lexi va ngo xi twisiseki la i yi xilo lexi xi ku endlaka u fila nqono loko me ni nga ri kona kusuhani na wena.

Hi yihi ndlela like u rhandza ku i ku i ku i ku comfort-iwa njhani loko u kwatile so let's say u kwatile sweswinyana hi yihi ndlela leswaku at least ni ta nyana swa ku la ni ta ku qingaqinga nyana u rhandza ku comfort-iwa njhani loko u kwatile
wa hlavelela leswaku ku comfort-a vula ku hlaveleriwa njhani.

I yini xilo lexi navelaka nga ku ngo xi achiever lembe leriwani since sweswi nga January
ni nga xi achivaka i ku
i ku i ku saver mali
okay and then ya i ku saver mali loko u save mali hi ko la hi nga pulanaku ku hi endla njhani swi ku yini wa swi twisisa na. or la ka iChief a ku yi save mali ya loko wo va yi save mali and then step two hi ta swi vona swa ku hi ta pulana ku yi endla yini ah, okay ku save mali mm. right
uh, question yin'wana yi ri hi yi ndlela ya ku hlekisa u hawo loko u endla lexi a wu se wa wa ntata
loko wo endla leswi wa ntata like ndlela ya muntshwa a hlekisa wena hi yini um
hi loko a a ba ti-jokes a ba ti-jokes
eyi a ba ti-jokes a nga kwati a tshama a ri ku hlekeleleni na yena hambi wo hlekelela wena ni ni ta se loko no ba joke ni be joke ya ku hlekisa mara ni hleki cause usually vanhu lava baka ti-joke a va hleki ni ta hleketa ni kuma hi ndlela e ni ta hleka mi ta ni kuma hi ndlela wena mm, a mi ni ku hleka ni mi baka joke ni nga hlekisa mi byela ku mi jokes ni ta hleka ta ku oh, a ni ni twa leswaku hi loko a hlekelela se loko ni nga hleki ni be joke ni nga hleki swi ngopfu e-e ni vula na loko u kuma ku um sweswiwa ni tshama na ni tshame na wena and then u kuma ku u tsakini the more u tsaka na mina tsaka se loko u kuma ku i baji yo ku hi nga hleki i nga wari ni ta hleka ni le ku wa swi twisa nyana na mundzuku ta kota ku ni bela kumbe mundzuku nga ni tala na yin'wana yo hisa ngopfu then ni fane ni hleka ni wa swi twisa nyana yo ni bela he
ni swi tiva njhani swa ku sweswi a wo sweswi a baby xi tsakini
Eh, ta i ta swi vona baby na face ya mina tikomba loko ni kwatini wa swi vona na leswi ndlaka swa ku face ya mina yi va yi ri so so Face- so ni okay loko ni kwatini ni va na miyela swinene nkarhi wo leha Mm. se loko wo kuma ku ni tsakile ha ni to tshama ni kha ni ti vulavulela ni ri ku hlekeleleni ma vo Mm. Mm, mara ku ni kwata swa tika nyana coz u nga kuma ku ni kwata two minutes and then three minutes leyi yin'wani se a na ha kwatangi right
okay lero u la ku tshama u le ku vulavuleni hayi ku loko u nga kwatanga u tshama u ri le ku vulavuleni ni ri ku huhweni hayi ni nge vuli ku ni ri ku vulavuleni ni ri ku huhweni u ri ku huhweni.
okay lero loko ku nga huhi ku kwatile Mm, loko u kuma ku ni miyelini ku hwi swi- na loko ni langutisa ta swi vona ku face ya mina yi va yi ri njhani ni va ni kwatile ni yi va yi ri njhani yi endli leswaku va ri njhani loko kwatile ti swi vona baby va swi vona laha lavo va yingiseri
wa ni disturba na la u kwata okay baby kwata baby

i khale ni lava vo sweswi ya he my one yi leyiwani hi ri nsuku leri kumbe nkarhi lowu se yini yo
i twenty i i i.
hayi like rini ti-date Eh. lavi swa ku ku why like i ze kutani mhaka yini na yini na yini oh why ni ku rhandzini kahle kahle hi ri like hi swini leswi nga ku endla swa ku u ze u bya swa ku a dimani hi yena number one hi ye vhele munhu wa miliyoni hi ri ku rhandzaneni or before hi rhandzana swi le ka wena we as long la nga ku a ne i siku rin'we leswi nga swin'wana swa ku a hi dimani a hi ye munhu loyi ni n'wi lavaka okay i nkarhi luwa u hleketa nkarhi luwa mina a hi hamba hi vulavula twenty four seven ya nkarhi luwa hi ko la ni nga tsundzuxa ko eyi buti loyiwani i nga ri la i ni i ni hi ko la ni nga tsundzuxa ku buti loyiwani na n'wi rhandza. nkarhi luwa a hi hamba hi vulavula swinene nkarhi luwa wo u ni kombela no ni ya hlamba na wena hala xawarini nkarhi luwa
wo nkarhi a hi nga si na twana no ya a hi nga se kotani kahle na right mm. mm question n'wani loko yo cincana evu vutomi sweswinyana let's say u we u va mehe me ni va wehe for siku rin'we u nga endla yini
ni nga endla yini lexi a xi fanele xi endliwa hi wena
u nga ni u nga ni cinci question loko hi cincane vutomi we u va mehe me ni va wehe u nga endla yini for siku rero siku rin'we ntsena ni ri wena mina we u ri mehe. wehe wenyiye ku sweswi Eya. mi mi ta tlanga yebo i yini lexi nga nga xi nga xi endlaka for siku rin'we njhe the whole day from nampundzu until i hleka yini ni ngo tshama ndlwini ni tlhava tefoni u tshama ndzi xava telefoni eya leswi nga ta xiela eh, hi leswi dyondzisa ta ku swona hayi leswi mi ni endleka swo wehe u nga endla yini loko u tikuma u ri ka tlasi okay siku ra kona ni ngo na nyiko a nga tshama hansi la ndzeni mina ni tirha u mi tirhela yi mpasi
u nga hansi u hlantswa swibye u hlantswa timpahla u no swekela u sweka no swekela spoil sweswo swi slaves swi no tirhisiwa ku spoiliwa sweswo ku tirha mina leswaku opela swa ku hayihayihawu awu spoila sweleswo se wu tirhisiwa hayihayi ku tirha mina vavanuna mi nga pfumeleli hayi va nga pfumeli hi yimbewu a hlantswa a pfuka a hlantswa timpahla a a a tlilina ndlwini ho yo tshama a ya sweka a endla a ni ku ta ku ri mi ku ri mi dya swo phela ndla swo ta dya wa wena a ni a ndla ri wena u ta maka yi u ta u ta u ta u ta pfuka u okay me nyi ku ta va ndi yo etlela ya ndla bya ti plate no n'wi tshika ni etlela ku relax okay ni tlhela ni heta ni ku massage Un massage ya. ay, ay, ay. Ah, ro tlhamela Jimmy. Xikwembu na ku- na ku swi ngo ku cinca sweswi. ni va wena U va me. Ah!
Ndzi ta vuyela blind.
unfortunately swi nge kona Ah, okay, mara lawa sinikumile nhlamulo.
Okay guys, ha khensa ku va mi ve na hina ka video leyiwani ha loko ku ri ku ve na hina kusukela le masunguleni le i famba na hina ha ha ha tshemba u ngo dyondzi swin'wana i tekatekini leswi vona ku swi ta ku pfuna swo bebe a hi swona Eh, and then mi nga rivali hikwalaho ku tlhela mi hi subscribela mi hi layikela mi tlhela mi yi xerhela mi nga rivali ku tlhela mi khomenta mi vula leswi mi lavaka swona ku ri mi la hi endla yini video ta hina hi nga ti endla hi ndlela ya so swin'wana na swin'wana leswi mi lavaka swona ni hi ta swi endla. Ya a mi hi nyika ti-ideas nyana ku na hina hi kota ku kula coz ma swi tiva na hina hi vanhu va va va nyuwana nyana la ka YouTube channel so ni ti-question ta hina kumbe ni tinhlamulo ta hina leti hi ti hlamulaka mi nga hi jajeli leswi hi ya ha kurisaka xiswona kumbe hi swilo hi swi tivisaka swona a hi swi na va that. u vona leswi mi mi hleketa nga kumbe se u nga le le matilweni nyana yo dyondza swin'wana so le le ka xihahampfhuka le moyeni so swin'wana yo dyondza so loko swin'wana ni nga swi hlamulanga kahle mi ta yi correct-a kumbe mi mi hi advise na hina hi kula hi kula hinkwenu hi va xilo xin'we so hi ndlela yaleyo sweswi nyana vhele mina mabeveza .